Mill-ewwel, bi traċedja se tispiċċa l-istorja

Jista' xi ħadd imur jara x'inhu jiġri? Ħa! Ġej taradni x'ħaj Sur Pippo? Qalbi għadha soda ta' wara l-attentat tiegħek. Tio Pippo fejn kont? Fejn għad il-putija? X'għamilt biha? Kif ma stajtx tagħmel biċċa xogħol bħal din? Tħabbux raskom!
Kollox qiegħed f'idejn il-Pulizija! U kollox se jispiċċa b'wiċċ il-ġid. Tard wisq, Sur Pippo, għax għadu kif ċempi lill-Eċċellenza tiegħu biex titilqu minn hawn mill-aktar fis possibbli. Daħħaltu lil ħija f'nasba! Ċempiltulu l-għeda f'wiċċina! U intom ivvintajtu dik id-dikjarazzjoni tal-ħtif tan-nepotija fuq il-ġurnali! Għandkom żball ilkoll kemm intom. Fil-kwistjoni tar-ritratti, jien m'għandi x'naqsam. Wassluli li kienu qed jippreparaw xi ħaġa, x'inhi ma nafx. Imma fil-kwistjoni tan-nepotija.
Temnux! Lill-Pulizija tilhom kollox, dan ir-raġel ħażin ħatafni, rabatni b'ħabel u qal li ħa joqtolni! Oqgħod kwiet, in-nepotija mhux biss hi qiegħda inkwiet, oqgħod kwiet, ma tibqax iżjed.

Għax jidher biċ-ċar li għamel Pippo għamluha bax isalva lilek hu. Nammen.
Kont egoist. Lil oħti qatt ma xtaqtha tiżżewweġ. Imma bħalissa ma nistax naċċetta li tiżżewweġ is-Sur Pippo, għax inkella kienet taċċetta. Taħt rikatt!
Qed nifhmek, Dun Benit, u qed tgħid sew. Ma jimpurtax. Nieħu l-ħtija kollha jien? u mmur il-ħabs. Prosit, Sur Vittore. Qed turi kemm inti raġel umli u onest, u r-raħal kollu se jibqa' jfaħħar l-umiltà u l-irġulija tiegħek.
Pippo! Iqaf. Ersaq ma. Għandna dejjem għadd. Hawn ħafna mis-sewwa fil-baħar. Imma raġel wieħed biss jispikka. Kif dejjem għadtek Ġovann. Is-Sur Pippo ma hux raġel daqsu. U jekk oħti Ġiżella

Ma tistax int. Naf x'qed jitolbu din in-nies, imxi lejn id-darhom.
Għaddilni, Giovanni, imma l-emozzjoni għamlet bija. Ara l-ieħor kemm ħadha bi kbira. Jien ma għedtlekx? Li ma' Gisella m'għandikx ċans. Mwah!

Fehimni, jiena mhux biex iddejjaqni x-xogħol ta' sagristan, tafx, imma xogħol li nbiegħ il-ħaxix fil-ħanut jiena. Issa mnalla hemm Netta miskina qed toħod l-ħsieb il-ħanut. Ġovanni tikhomx daqqa t'id? Hm, Ġovanni miskin, għadu ma jistax jirpilja minn dik id-daqqa li ħa. Dejjem jittama li xi darba Ġiżella tirrassenja ruħha u tieħu lilu l-għorus tagħha. U għamlet żball m'aċċettax lil Ġovanni.

Meta staqsejtu meta ġej qalli meta jkun ġej inċempillek. Kellu bżonn ta' vaganza u jistrieħ ftit. Ħa jien kelli ntutu nsalv, imma sakemm dun Bennejt mhux qiegħed hawn ma jista' jsir xejn. Int għax ma titħajjarx ġuvan? X'nagħmel?
Sagristan, inti mdorri hemm. Mhux hekk tgħid? Kont xi darba ċuċ tafx, u kont naħdimlu iżjed minn sagristan. X'ħadt?

Kieku nkun nista' nsiblu impjieg tajjeb.
Kultant jgħid li jrid jiftaħ ħanut tal-laħam. La jiġi lura miegħu Musè u pjaċir, li l-anġlu kien grav u jgħabbet ħafna. La jiġi lura se jsib ftit tibdil fosthom kamriera.
Kamriera?
La niżżewweġ, mhux se nibqa' d-dar, allura ma nkunx nista' ndur bih. Ikolli dari u żewġi u jekk il-bambin irid, l-ulied.

Nispera li ma ħadt żball. Din dar tal-kappillan? Iva. Inti sinjorina waħda l-kappillan? Iva, Ġiżella. Għax jiena Serafina tkellimna l-bieraħ fuq it-telefon.

Biex tiġi ntik daqqa t'id kollox sew sor Roberta, ma neħħiha minn rasek jekk beħsibek tħajjarni nidħol soru. Eeh binti, dak il-bambin biss jafu? Le le le le nafu jien ukoll. Kont f'hawn kunvent tassew sabiħ, hawn il-kwiet, tħoss ċertu serħan. Qisek qiegħda f'dinja oħra, hux? Imma sor Roberta, inti taħseb li jien maqtugħa biex nidħol soru? Allura meta terġa' tiġi? Għada m'għandi xejn x'nagħmel. Għada nerġa' niġi. Imma issa sejra. Berrikni. Kun imbierka binti. Imma m'iniex sejra. U le, għandi r-rota hawn barra. Ħod attenta lil dik ir-rota. U iwa.
Jien qed nagħmel mill-aħjar li nista'. Imma Anġlu jrid jifhimha mhux daqshekk faċli jsiblu l-impieg li jixtiequ. Jekk għadu bl-ħsieb li jiftaħ il-ħanut, għidlu nipprova nġiblu l-permessi meħtieġa. Jien għalija jista' jibqa' sagristan. Imma hu xtaq jipprova mpik ieħor. Aħjar jibqa' hemm. Aħjar għasfur f'idu milli mija fl-ajru.
Ħajjartu biex meta niżżewġu mmorru Sqallija u jaħdem ir-raba' li kellu missieri, ikabbar id-dwieli.
Ma tantx naqbel tafx. Hemmhekk isib l-għeneb, jagħsru, ikollu l-inbid u jibda jixrob. Tinsiex, missierek l-inbid qatlu u għanġlu jekk ma żżommlux. Iħobbha l-qatra.
Rispett tiegħek tafx. Għax kif jiġi hu lili ma tarawniex hawnhekk iżjed.
Ma nafx kif ħa naqbad nirringrazzjak, Ġovan. Le, le, le, le, m'għandekx minn xiex. Isma' dan meta ġej wara kollox. Ma nafx. Il-bieraħ sa Sidi Ġiżella. Għamilli pjaċir. U lil dik is-sem mhijiex quddiemi.
Ma rridx nindaħallek, Giovann. Ma nafx għiex qed toħdu kont ta' Gisella, kont taf li ntilfet wara dak. Jien ippruvajt nerfagħha minn xahar. Ma dak qatt mhi sa tkun kuntent għax min jitwieled tond ma jmutx waħdu, dak li jinkwiet jivvintah u ħa ngħidlek tafx. Lilek xejn ma jġibek. Il-korrispondenza ħalliha f'idejja se nieħu ħsieb kollox jien. Ħa ngħidlek ta.

Aħna dalwaqt insiru ta' ġewwa, issa meta inti u t-tiju Pippo tiżżewġu, jien ħa nkun in-nepu tija.
Qatt ma bsart li se jasal dan il-jum.
Kif inti sejra ma' Anġlu? Mhux ħażin. Fejn tobsorux wara dik ix-xenata kollha li għamilna. Imma Anġlu għandu karattru ħelu ħafna. Ara kemm se jinkwieta li jara jsir jaf li mhux se jibqa' sagristan. Taf kemm kienu jitlewwu? Imma mbagħad wara li għaddi kollox qisu qatt ma kien xejn. Anġlu kien qisu wieħed minn tal-familja.
Forsi jerġa' jibdielu.
Minn jiġi bħala sagristan ma nafx kemm se jirnexxilu jsaddad. Anġlu kien drah lil ħija u kien jaf imur għal għajnu.
Ġie Sinixew marrettejn lil Sor Roberta. Dal-aħħar ma nafx kif qed nara. Biex ngħidlek il-verità, lanqas jien ma naf kif qed nara. Ħasret min ma ġenihiex.
U m'għadhiex tidħol tard filgħaxija. Naħseb li se terġa' tmur lura għand missierha. Il-mira qaltli li x'aktarx se tħallina. Mhux bilfors sejra lura? Forsi tħajret tidħol soru.
Jien, Ġeżi, lanqas li ma nafuhiex. Hemm x'inti għamel? Bonġu! Ħsirt li klamt.
Dak ħażin, dak tidlib! Madun sar ta' dieqa ma li bogħod dun benit, jaqbdek rasek l-ispirek, u jaħsil l-ardwik. Tgħidlix ma ġietx nadifa da! Ti nadifa daqs kemm nadifa s-sagristija! Il-ħobż tieħi min jaf jieklu, għandx ġib l-għawħ, ħa jkolli immur nerġa' naħsel jien, ewwi lejn barra.
Dak li tagħmel int kollu xtajjeb u li nagħmel jien ħażin! Meta naħsel l-art jien, l-art tant tiġitli li tara wiċċek fiha! Eeh!
Dak għalfejn n-nisa jħobbu jiġu l-quddies bi dbil it-twal! Tagħmilni sarrad? Għadni ma ftaħtx, Don Serf, għad se jkolli nerġa' naħsel. Le, le taħsel xejn, qessar il-ħin. Ġibt avviż, tafx? X'avviż hu?
Forsi nħajjar xi ħadd għal sagristan la inti trid titlaq. Mur iftaħ.
Għażu.
Allura lili ħa tkeċċini? Le, le, le, inti mhux PA impjegat. Din kollha ċċerejnija minn qabel. Int qed tgħin lill-anġlu bla ħlas.
U bla ħlas vera naħseb għax għadu ma tani xejta.
Hekk, ma nafx kif nara jien. Xi kultant naqbad qed tħares lejja, kif tinduna li qbadtha, tkun pronta tħares in-naħa l-oħra. Eh, vera ma nafx kif nara, tajni. Jiena ma nista' ngħid li rajt xejn ħażin fiha. Il-ftit li ilha hawn tidher mara mill-aħjar. Rieżla u nadifa. U fuq kollox tidher mara onesta u ta' min jafda. Meta ssieħu b'pjaċir biha naħseb itsir benit. Jiena diġà għedtilha biex għalissa ma torbotx qalbha m'hawn. Kif qed tgħid int għandu mnejn ma jħux grazzja magħha. Ara s-sinjorina, ara s-sinjorina Ġiżi! Kif mort ma' Sor Roberta? Taf x'qabditni nagħmel illum? X'qabditek tagħmel? Ngħallem it-tfal iż-żgħar. Hemm sa tispiċċa int. Nibda żgur isma' billi qed immur hemm u nieħu gost, mhux bilfors sejra żuru ta' jien, għalina minnek. Bilħaqq, għax kontu se tmissuni, għadu kif ċepp il-ħija ftit ilu, għandu jasal lura għada.

Mhux ħa nitlaq minn Żagristan, għid. Mhux ġa għedtlek aħna u ġejjin, ħa niżżewweġ. U meta niżżewweġ, xogħol ta' Żagristan mhux dejjem biex trabbi familja. Tqim iktar il-Knisja milli d-dar. Ma tħabbix rasek, sakemm insibu Żagristan ieħor, lest li noqgħod miegħek jekk trid.

U għamlulu bomba. Ma hemmx tagħmel. Dik hi ħajjitna. Kalvarju sħiħ. Hemmx tagħmel. Xewk u għolli hemm għalina. X'inhu? Jien? Għandi kapitlu x'juri?
M'għedtlek xejn, il-ħasra jien. Però ġieli qed ngħid, imma jekk noqgħod nirrifletti ftit, jien lejn ħaddieħor għandi tagħtih bil-fjuri. U int hawn.
Aħna konna ġejjin nilqgħuh hi, imma Pippo ġratlu ħsara fil-karozza u tela' jaħsar idejh fuq.
Għad ibsina nagħmx ilma.
X'ħin tridu? L-ikel lest. Ejja ħa mmorru niklu, Pippo għalib.

Ġarrab xi ħaġa hi? Ma nafx kif qed narak.
X'illu li jiġrili? Jew trid tarani? Tiftakru Bubu?
Il-kelb tagħna.
Tiftakri meta darba ħarab u dam jumejn maħrub? Tiftakar kemm ħadna gost meta ġie lura wara jumejn, eh?
Missa ilu snin mejjet għaliex qed tiftakar fih?
U lili ħadd ma ġie għal l-airport? Wara dak iż-żmien kollu msiefer? Ħadd!
Ma mhux ġa għedtlek li kellu ħsara fil-karozza, Pippo? Żgur.
Ġara ħsara fil-karozza, Pippo.
Nista' nkun naf x'inhu dik hi? Niġi hawn u nsib Teremos sħiħ! Għax ġo ħajtlaq minn sagristan u nabboddih nitlaq ukoll!
Ħana mhix ċerta, lili qaltli wkoll li hi x'aktar x'se tħallina. Int ħa tiżżewweġ u jien ħa nibqa' hawn mal-kamriera. Nitlaq, nitlaq jien ukoll, immur fil-ġungla Afrikana. Nabboddih lili. Qegħda ma' Sor Roberta għall-kunvent. Il-biraħ raqdet hemm ukoll.

Nagħmel l-ebrok ġovan.
Eh, ara, mela wasalt int. Wasalt il-bira fil-għaxija. Nagħmellek wieħed? Nissi ħajt unbejt imma kemm ilek neqes int tajt il-vizzju tax-xorb. Kemm ili ngħid lil Dun Salv irnexxielu jaqtagħli l-vizzijiet ħżiena li kelli. Nittama li qatagħhomlok kollha l-vizzjiet ħżiena. Giovanni. Evita, kif int hawn sa kellek xi ħaġa ta. Jekk se tgħin il-Korti Naputija u Anġlu, tgħidli xejn għax naf kollox. Grazzi.
Imma dwar l-ittra ma tafx? Ċitha. Mill-eċċellenza tiegħu. Tajt xokk ħadt meta qrajtha jien. Tidher li tkun taf xi ħaġa u għalhekk dabbart rasek minn hawn. Għal min kienet indirizzjata l-ittra? Oh, kienet għall-kappillan. Imma billi int ma kontx hawn jien kont qed nieħu ħsieb il-korrispondenza. Kelli naqra jien. Isma' int ilek kważi xahar nieqes minn Għawdax. Tala twila kellek, qed ngħid. Għall-informazzjoni tiegħek, il-btala tiegħi nbidlet. F'missjoni importanti, mort tnejn ħabib tiegħi kappillan li jagħmlu l-bomba. Iva, rajna xi ħaġa. Intant, l-awtoritajiet, wara li saru jafu b'dak l-inkwit li kellna fir-raħal, jinsabu nkwetatu ħafna u beħsiebhom jinvestigaw. Jinvestigaw?
X'hemm jinvestigaw?
Semmiet anki neputija tal-kappillan li qaddgħet raħal ta' taħt fuq. Dwar dawk l-ilpup li ppruvaw jipprovettaw ruħhom minna, dawn il-wegħdiet ma qalu xejn ġoban. U dwar dawk l-ilsna ħżiena, li xi wħud minnhom jiġilqu l-quddies kuljum, ma qalu xejn ġoban. Ara sew għidu fir-raqgħa tafx għalik duz salv f'dejk taz-zokkor. Insomma, hawn għandek l-ittra. Issa aqraha bil-kwiet. Hemm referenza għalik bħala pupu. Pupu. Ożhomma, huma ma użawx il-kelma pupu, huma użaw il-kelma vittma, ma x'ħin taqra bejn il-linji tinduna x'ridu jfissru. Sadanittant għandu jiġi hawn il-Monsinjur Ġużeppni Pepini biex jinvestiga mill-qrib il-qagħda tiegħek f'dan ir-raħal. U ġej pajżan ħa jitħallat man-nies u ħadd ma jkun jaf min hu. Ħallejtek jien, Dumbenis. Mument, mument, mument, Ġovanni. Kellu fir-raħal Dun Salv. Dun Salv l-ewwel nett tifel mir-raħal u sal mill-ewwel quddiesa li qaddes qatt ma ċċaqlaq minn dan ir-raħal. Isma', xieraq li fl-aħħar ikollna kappilla minn dan ir-raħal, mhux hekk?
L-ewwel nett irrid tkun taf li jiena qatt ma kelli x-xewqa tiegħi li ndaħħal mara barranija ġewwa dari. Jekk tridni nitla' għidli, naqbad u nippakkja kollox issa stess. Le le, Mhux hekk qed infisser. Imma x-xogħol tiegħek huwa delikat ħafna. Taħdem f'dar ta' kappillan, speċjalment f'raħal bħal dan, fejn huwa raħal żgħir u jġibu l-affarijiet bi kbar. L-inqas xrara jfisser ħuġġa kbira. Imma jiena xi tifla żgħira, m'għandix se noqgħod nilgħab bis-sufarini għax in-nar nibża' minnu iktar mill-bar ta' Jannar. Mhux hekk ridni nfisser. U le, fhimtek jien, Sur Kappillan, tibżax. Is-Sinjurina Otto diġà kellmitni u wegħsidtni fuq kollox. Tibżax. Ħadd mhu sa jsib xejn xi jgħid fija. Il-logħob diġà għedtilha, imma ħa ngħidilek ukoll. għandu jasal fostna il-Monsinjur, il-Monsinjur Ġużeppi Petrini. Se jiġi jieqgħod hawn? Mhux suppost. Imma għandu jiġi jżurna żgur. Nixtieq nilqgħu bl-aktar mod xieraq.
Tibżax, jiena naf kif għandi nġib ruħi ma' nies bħal l-Eċċellenza tiegħu. Irrid nagħti naputija wkoll. Dan ġej pajżan biex ħadd ma jkun jaf li qiegħed fir-raħal.

Qal li l-ewwel ċans li jkolli mmur inkellmu. Għadni nistenna risposta. L-aħwa, jena ċerta kalma fil-laħam. U Lilia tbeżżagħni. Qisha kalma ta' qabel tempesta. M'hemmx li se jerġa' jiġi l-hawn. Għedt l-awtoritajiet tajruh minn hawn baxx baxx. Kellhom l-informazzjoni kollha fuqu. Anke dawk ir-ritratti. Għandi informazzjoni li waslulhom kollha f'idejhom.

Sur Capilà, hawn is-Sur Pippo hawnhekk.
X'għandek bżonn Sur Pippo? Rrid inkellmek. Bejnietna.
M'hemm xejn, spiċċa kollox. Xi spiċċa Bennett?
Sur Cappillan jekk jogħġbok, Sur Pippo. Ġuda.
Ġuda, lilek għedt, ma ħadd ħliefek f'din il-kamra. Jekk oħti tridek, tieħdok, imma bejni u bejnek, spiċċa kollox sur pippa. Isma', inti hawn dik il-btala twila li għamilt, ħadditlek moħħok? Jien fuq il-banda ġejt inkellmek. Le,
insiha, il-banda mhux se ddoqq fil-festa! Sur Kappinan, għal dis-sena se nżanżnu set standardi ġodda! U għandna ħarqa tan-nar li qatt ma kellna bħalha fir-raħal. Uhu, mela għamlu biċċa xogħol. Aqgħad dawk il-murtali, itfgħuhom fil-każin. Forsi tittellgħu ma' smewwiet! Jekk minn għajnejkom se tbeżżgħuni u se tkeċċuni mir-raħal, sejrin żball! Imma min irid ikeċċek mir-raħal?
Int. Dak li trid ibgħat, missek tifli dawk ir-ritratti oxxeni! Ġuda! Din ta' Ġuda tantx tgħidha! U għax ngħidlek, jekk il-banda ma ddoqx, Infetta ma sirx hawn! Smajtux x'qal il-President tal-Każin l-Aħmar? Il-festa ma ssirx. Għedt mhux hekk? U nerġa' ngħidlek, jekk il-banda ma ddoqx, il-festa ma ssirx! Jien is-Sindku ta' Raħal u nżommilkom il-permessi kollha! Taf x'ikun hawn hawn? Baħħ! Ċemiterju mhux festa! Għera!